Үһү. Сөп. Э, Маны билигин хатылыыбыт. Биһиги бүгүҥҥү темабыт э, этии чилиэннэрэ диэн, тутаах онно ойоҕос чилиэннэрэ. Э, Биһиги ханнык баҕарар этиини э, саха тылыгар кэпсииртэн саҕалыыбыт. Холобура, барда диэн тыл биһиэхэ кэпсиирэ буолар. Биһиги кинини э, икки көнө сурааһынынан тардан бэлиэтиибит. Э, Ол кэнниттэн ыйытыы турарыбыт ким туох барда. Бу биһиги сохолобура ат диибит да барда. Бу биһиги туһааны буллубут. Туһаан биир күнү сурааһанынан тардыллар уонна түһүк бастакы түһүк ыйытыытыгар эппиэттиир төрүт түһүк ким туох диэн ыйытыыга эппиэттиир. Сөп салгыы ат хайдах ат Көрүҥ манна биһиги туһаантан хайдах диэн ыйытыыны туруорар буоллахпытына, бу биһиги быһаарыыны буллубут. Быһаарыы. Холобура хараат, быһаарыы уонна биһиги долгун сурааһынынан тардабытан Сөп. Онтон дьэ кэпсиирэбитигэр төннөн кэлэбит. Кэпсиирэттэн биһиги барда тугунан тугунан, бу киминэн-тугунан диэн түһүк сыһырыта, ойоҕос түһүктэр сыһырыыларыгар эппиэттиир буоллаҕына биһиэхэ толоруу буолар, холобура, хонуунан барда, ким ниин барда диэхпин сөп да, иччитин кытта холобура барда диэн кимнээҕэр барда диэн. Оттон тэҥнии түһүктэнии туруоруохтун сөп. Уопсайынан түһүк сыһыарытыгар эпиэтиир буоллаҕына, бу биһиэхэ толоруу буолар. Кини аннынан быстаҕас сурааһынынан тардыллар. Сөп. Хаһан барда диэн. Хаһан барда. Эбэтэр ханна барда диэн ыйытыахпын сөпкө. Эбэтэр хайдах барда диэн ыйытыахпын сөп. Манна биһи төннөн кэлиэхпит. Бу быһаарыы уонна Билигин бу сиһилиини буллубута. Иккэннэригэр хайдах ким ыйытыы баар буолуон сөп. Ол гынан баран атыттара диэн онно быһаарыы туһааны быһаарар, онтон сиһилии кэпсиириини быһаарар. Сурааһан точка сурааһын точка гына тардабыт аннынан вот бу биһиги этии биэс араас чилиэнин буллубут. Бу маннык буолан таҕыста. Бу биһиэхэ толору, тэнийбит, судургу этии буолан таҕыста да. Бу тутаах чилиэннэрбит бу сылдьаллар. Ат барда диэн. Онтон бу биһиэхэ аллара ой оҕос чилиэннэрин дьаллар. Быһаарыы, толоруу Сии-хи. Эт. Маннык тахсан кэллэ. Так, аны буоллаҕына, дьэ, туктуубут. Аа, ити эппиппитигэр төннөн кэлэбит. Ыйытыы хантан турарыттан бу тутулуктаах. Манна холобура көрүҥ. Быһаарыыны буларбытыгар хайдах диэн ыйытыыбы ыһынжар. хайдах диэн ыйытыы. Онтон сиһилиини буларбытыгар эмиэ хайдах диэн ыйытыы иһиллэр. Ол аата биһиги манна дьайыы ньыматын туохха көрөбүтүй? Биһи дьайыы ньыматын көрөбүт. Ыйытыы ханнык этии чилиэниттэн турбутугар. Өскөтүн хайдах диэн ыйытыы туһаантан турбут буоллаҕына, бу биһиэхэ быһаарыы буолар. Те холобура хара ат, үрдүк сыыр, киэҥ күөл, тымныы сарсыарда, онтон да атын. Да? Онтон кэпсиирэттэн турбут хайдах диэн ыйытыы буоллаҕына, бу биһиэхэ сиһилии буолар. Сиһилии буолар. Олор кэллилэр, хайдах кэллилэр, түргэнник кэллилэр, хайдах кэллилэр, сүүрэн кэллилэр, хайдах бардылар. Эмиэ түргэнник бардылар, бытааннык бардылар диэн ити кэпсиирэни быһаарар буоллаҕына, кэпсиирэ бу хайааһын хайдаҕын быһаарар буоллаҕына биһиэхэ сиһилии буолар, сиһилээн биэрэр биһиэхэ. Онтон туһаан хайдаҕын быһаарар буоллаҕына, туһаан бэлиэтин көрдөрөр буоллаҕына, бу биһиэхэ быһаарыы буолар. Бу маны арары үөрэниэххэ наада. Сөп? Салгыы этии чилиэннэринэн ыйытыыны бигэргэтэбит. Аллаата бастаан тутаах чилиэннэрин булабыт. Бу кэпсиирэни буллум. Иккис ураһанынан таттым. Кэпсиирэттэн ыйытыы туруораммын туһааны буллум. Онтон ойоҕос чилиэннэрин булабын. Бастаан быһаарыыны буллум, туһаантан ыйытыы туруораммын, онтон толорууну буллум, кэпсиирэттэн ыйытыы туруоран уонна сиһилиини буллум. Эмиэ кэпсиирэттэн ыйытыы туруоран. Сөп. Дьэ эрэ көрүҥ эрэ, бу этиилэри хайдах ырытыахха сөбүй? Бу этиилэри хайдах ырытыахха сөбүй?

туһаан эмээхсин туһаан оттон көрдө кэпсиирэ кырдьаҕа ас диэн даҕааһына сөп маладьыас саҥа чааһын быһыытынан даҕааһын аат онтон этиигэ ханды тугуй тон этиигэ туһааны быһаарар боллоҕуна дьон быһаарыы быһаарыы көрдө диэн Эй, имэрийэ диэн хайдах көрдүн? Имэрийэ көр. Имэрийэ, очоно эмиэ быһаарый. Аа, сайааҥҥа ким көмөлөһөрүй? Манна көрөҥ, речи. көрөҥ эрэ бу туохпут а, ыйытыылара биир буолан хаалла дии. Хайдах эмээхсин, кырдьаҕас эмээхсин, хайдах көрдө, имэрийэ көрдө диэн. Манна ким көмөлөһөрүй? Сиһилии А, имэрийэ диэн сиһилии диэн бэйэлэппэ сиһилии диир. Ша билим бартан бэрэбиэккэлиэхпит. Аха, иккис этиини ким ааҕыҕай? Ырытыаҕай? Мин эбитэмин да. Уһун, Чары, Алиса да. Так, э, э, хатарыыһы кэпсиирэ манна туһаан хоо. Уһун. Хатарыыһы, тугу хатарыыһы туйаҕын, туйаҕын диэн толоруу буолар да? Үчүгэй, ха, толоруу. Оттон ким туйаҕын аҕатын олата толору эмиэ? Эмиэ толору, үчүгэй, ха. Хатарыыһы хаһан хотору сиһилии? Сөп. Үһүс этиибит хаалла. Ким өлүтэн баҕарар? Мин. Сөп, аха, биэлиттэн истэбит. Буолбут кэпсиирэ туһаана оһох. Хайдах буолбут сып-сылаас? Быһаарыы. Дьаһаныыгын аһаа. Чай салгыы ытаннас, онтон көрүппүт, хайдах буолбутун. Хаһан бүгүн сиһилий? Чэ эрэ көрө Манна таһырдьа сиһилий. М, көрүөбүт. Маннык буолуохтаах. Ол аата а, ким Мана сыһалаах дии, көрдөөн көрдүгүт батта. Бу имэрийэ диэн туга бу бу быһаарыы буолбат. В коем случае быһаарыы буолбат. Тохтиэбиппитий маны? Сиһилии сиһилии. Аа, бу сиһилии буолуохтаах. Бытта. Сиһилии буолуохтаах. Аны хайдах сиһилии оҥоробутуй? Туругун кырыккар. Так, аҕатын туйаҕын сотору хатарыыһы, онно таһырдьа бүгүн сылаас буолбут. Бу эмиэ сыыһалаах турун дии. Буолбут, туох буолбут? Туох буолбут диэн буолар, чекарыҥ эрэ. Интриһини баайдыыларбыт бу сыыһалаах турун. Бүгүн хаһан сиһилии буотахтар Бүгүн сиһилии үчүгэй эһэккэ төрөбүтэ үһү. Таһырдьа диэн бүгүн бүгүн аа, буолбут туох таһырдьа диэн да. Таһырдьа буолбут диэн да. Сып-сылаас. Туох буолбут, сып-сылаас буолбут. Дьэ, сып-сылаас диэн да туохпут? Туһааммыт. Туһаана оһох Туһаана сэрэйиллэр да, очаа бу сөп дьаһаныыгыт сыһа Уга сыһаны Манна туһаана оһох аа, Туһаана очаа бу таһырдьа диэн тугуй? толору Туһанна сиһини буолбут ханна таһырдьа диэтэх ханна диэтэхпинэ таһырдьа диэтэхпинэ сиһилии курдук буолар дии онтон өссө толкуйдаан көрдөхпүнэ туох буолан сөбүн Сөпчө бу бэтиини маннык катардабын, бэйэҕитэ эрэнэн бэлиэтэниҥ. Бу маны ырыппыт киһиэхэ туспа сыанан турарабын. Маны бэлиэтэниҥ бэйэҕитэ. Сөп. Көрөбүт биһиэхэ этии чилиэндэринэн ырытарга бу маннык туохтар бааллар, этиилэр бааллар. Мана эһиги сороҕун дьиэҕитигэр ырытыаххыт, инньэ гынан туохтара хайыыбыт. Алтыс, былыргытти. Группаҕытыгар ыыттым. Сөп, аны этии чилиэннэринэн ырытабыт.

Хайа, ким да ырытыан баҕарбатта. Так, оччо сурунаалар буолбаккыт дии. Варная, Ким Аня да? Дьэ эрэ, буруолаан көр.

хайыыллар усталлар эмтэр туукыналлар усталлар ити тоҕо буллоҕун биһиги туох туох

Былыттар ханна халлааҥҥа? А, былыттар диэн ханнык саҥача этиичилин? Туһаан. Туһаан. Туһааны буллубут. А, туһаан. Өссө салгыы бардыбыт. Ханна усталлар? Халлааҥҥа. Итугу буллубут. Эмиэ кэпсиирин

А то даҕаны вроде бы. Ох, ох. Ити саҥа чааһын кытта биһиги. Туохтарга бу дьыллар бу туттар тылларга биэс тыл өйдөөн кэбиһиҥ диэн буолбута. А быһаарыы. Хаан быһаарыы толоруу сиһилии. Ити биэс сирэ туттан хаалаҕыт билигин. Атыны тугу да сөп, дальше

усталлар ханна халлааҥҥа диэн буоллар да ити биһиэхэ туох буолланый аһа э, туох э, быһары кэпсиирэни быһаарар буоллаҕына тоҕо ити а ой кэпсиирэни быһаарар буоллаҕына кэпсиирэни быһаарар буоллаҕына тоҕо экраҥҥын tukar ettin

Оттон хайдах былыттар? Үрүмэ былыттар. Үрүмэ. Быһаарыы. Бу быһаарыы. Эн сөбүлүүр быһаарыы мөтөһөлдөр. Оттон усталлар хайдах усталлар? Кубарыһа усталлар. Кубарыһа. Эмиэ быһаарыы. Вот атаанар арбатын көрөлө. Туһааны буоллаҕына быһаарыы буолар. Онтон тэпсигэни быһаарар буоллаҕына Сиһилии. Биллэн турар, сиһилии буолар. Сөп, үчүгэй. Хаалбыт бириэмэҕэ бу этиилэрэ ырытаҕыт, аннан тардаҥҥыт, устан бараҥҥыт уонна ытаҕыт. Бардын да? Барытын этэ этиим. Туох ыйытыылар? Группаҕа ыйытаара? Хаска дылы ытылый? Группаҕа барбыта. Группаҕа бар.